Ног фӕдзӕхст Матфеи Евангели Фыццаг сӕр Йесо Чырыстийы Авраам ӕмӕ Давиды байзӕддаджы хӕдзарвӕндаг. Авраамӕй райгуырд Исаак, Исакӕй райгуырд Иаков. Иаковӕй райгуырдысты Иудӕ ӕмӕ йе фсымӕртӕ. Иудӕйӕн фамарӕй райгуырдысты Фарес ӕмӕ Зарӕ. Фаресӕй райгуырд Эсром. Эсромӕй райгуырд Арам. Арамӕй райгуырд Аминадав. Аминадавӕй райгуырди Наасон. Наасонӕй райгуырди Салмон. Салмонӕн рӕхавӕй райгуырд Воз, Возӕн руфӕй райгуырд Овид, Овидӕй райгуырд Иесей, Иесейӕ райгуырд паддзах Давид. Давидӕн Ури-усӕй райгуырди Соломон, Соломонӕй райгуырди Ровоам, Ровоамӕй райгуырд Ави. Ӕви райгуырд Аса? Асайӕ райгуырд Иосафат. Иосафатӕй райгуырд Иорам. Иорамӕй райгуырд Ози. Озийӕ райгуырд Иофам. Иофамӕй райгуырд Ахаз. Ахазӕй райгуырд Езеки. Езекийы райгуырд Манасси, Манассийы райгуырд Амон, Амонӕй райгуырд Иоси, Иосийы райгуырдысты Иехони ӕмӕ йе фсымӕртӕ. Уыцы рӕстӕг иудейты сыстын кодтой ӕмӕ сӕ арвыстой Вавилонмӕ. Вавилонмӕ арвитыны фӕстӕ Иехонийы райгуырди Салафил, Салафил ӕй райгуырди Зоровавел Зоровавелӕй райгуырд Авиуд, Авиудӕй райгуырд Елиаким, Елиакимӕй райгуырд Азор, Азорӕй райгуырд и Садок, Садокӕй райгуырд Ахим, Ахимӕй райгуырд Елиуд, Елиудӕй райгуырд Елиазар, Елиазарӕй райгуырд и Матфан, Матфанӕй райгуырд Иаков, Иаковӕй райгуырди Марийӕйы мой Иосиф. Марийӕ ныййардта, Чырысти кӕй хонынц, уыцы Йесойы. Афтӕмӕй Авраамӕй Давиды онг ӕдӕппӕт уыди цыппӕрдӕс фӕлтӕры. Давидӕй Вавилонмӕ арвитыны онг цыппӕрдӕс фӕлтӕры. Вавилонмӕ арвитыны заманӕй Чырыстийы онг цыппӕрдӕс фӕлтӕры. Йесо Чырыстийы райгуырд уыди афтӕ. Йӕ мад Марийӕ куырдуаты бадт Иосифӕн, ӕмӕ нӕма баиу сты, афтӕмӕй рабӕрӕг, Марийы сыгъдӕг уды хъаруйӕ кӕй банхъӕлцау. Йӕ мой Иосиф раст адӕймаг уыди, фӕлӕ йӕ Марийӕйы адӕмы цӕсты бафтауын кӕй нӕ фӕндыд, уымӕ гӕсгӕ сфӕнд кодта сусӕгӕй йӕ ауадзын. Ахӕм хъуыды йӕм куы сӕвзӕрд, уӕд ӕм фыны фӕзынд, Хуыцауы зӕд, ӕмӕ йын загъта: Давиды байзӕддаг, Иосиф, ма тӕрс дӕ ус Марияйы дӕ хӕдзармӕ ӕрбахонынӕй. Йӕ гуыбыны чи сӕвзӕрди, уый сыгъдӕг удӕй у. Ныййардзӕни фырт ӕмӕ йӕ схондзынӕ Йесо, уымӕн ӕмӕ йӕ адӕмы фервӕзын кӕндзӕни сӕ тӕригъӕдтӕй.
Ӕппӕт уыдӕттӕ ӕрцыдысты, цӕмӕй сӕххӕст уа, Хуыцау пехуымпары дзыхӕй цы загъта, уый. Ӕнӕцыд чызг банхъӕлцау уыдзӕни, ныййардзӕни фырт ӕмӕ схондзысты Эммануил, ома Хуыцау немӕ ис. Иосиф куы райхъал, уӕд бакодта, Хуыцауы зӕдын куыд бафӕдзӕхста, афтӕ. Йӕ ус ӕрбахуыдта йӕ хӕдзармӕ, ӕмӕ йӕм ӕмгӕрон нӕ бацыд, афтӕмӕй Марийӕ ныййардта фырт, ӕмӕ йӕ Иосиф схуыдта Йесо.